tinorara. Ndakapinda mudhomu ndikasimudza blanketi kuti ndifuge ndirare. Ndichingosimudza blanketi ndakabva ndanzwa mavoice akandiseka. Akati hehede haumbofa wakawanikwa. Hana yangu yakarova. ndikashamisika kuti ah zvinhu izvi tiri kutonzwa kaini handisi kurota ndakasvinura but kutebha nekona andichinamata ndichinamatira ndichirwisana nemweya yose ingabata mereji yangu saka chingave chii ah ubva ndangozvishingisa vandapinda mublanketi ubva ndarara munoziva kana washokeka kana vanhu vazhinji hauwaudzi zvaunenge wasangana nazvo zvinenge zvichitokuvhundusa because ndakaedza kufunga kuti zviri kuitika shuwa shuwa here izvi the voices were so clear saka ndakazoti ndapedza bible school ndaenda kunopasta kwandandaenda ndadeployiwa ndika ndikanoonana nevanhu vakanga vandiendesa kubible school the ndichiti pandakatendeuka vakanga vari vanhu vanga vari pedyo pedyo neni saka ndobva ndavaudza ndikati ah ndakati ndichinamata ndakasangana nezvakadai Vakati hoo ndikati eeh zvikanzi toda kuti upindure mavoice iwaya akakuseka uye audze kuti ndiri kuzoroorwa masikati machena and handisi kuroorwa chete ndiri kuchata handisi kuchata chete ndiri kuroorwa nemukomana kwete murume akamboroora kana akamboita sei ndiri kuchata nemukomana ndo masoka awo akandibatsira nawo Vakati, Ndinoda kuti unamate semanamatiro awakamboita iwayo uri kuBible school. Wonamatazve nemunamatiro iwoyo. Tonzwa kuti zvinhu zviya zvawakataura zvakambokuseka zviya zvikataura zvichaseka futi here zvichataura futi here saka chokwadi ndakaita saizvozvo ndakatsanya Three days and three nights ndikatanga kunamata kuma nine dzekumanheru ndikasvika kuma four am ndichinamata munamatiro wandaiita ndiri kubible school ndanamata Chokwadi chokwadi kuma 4am ikoko ndakanzwazve mavoice aya achidzokorodza kuseka. Hehede! Haumbofa wakawanikwa. Ndikati ah saka zvinhu izvi it's real. There is a spirit itoripo. Saka ndakazovaudza pandakazoonana navo zve hanguva yachona vanga vari nechekure neni pavaigara neni vanga vasingagari padhuze neni ini ndandiri kure ivo vari kure asi ini kwandiri zvaa zvatojeka kuti haa nditori nehonde yandakadii yandakatarisana nayo and mweya yetsvina inenge ichikupedza simba ukada kuti unamate munamatiro iwoyozve ungonzwa kuti ah vamwe unotomboita two days day and night idry fasting iyo but rechithree kuti uripedze unzwa kuti ah miri wangu hauchadi wotoregedza kuti andichazodii ah, ndichazotraya futi pamwe watraya rimwe zuva wobva watraya wobva wangoita one day unzwa i eh, handichakwanisi mweya yetsvina inenge ichikupedza simba zvakazoti ndatobva ikoko kwandakatanga kudeploya bva ndaenda kumwezve kwandakachizoenda kwandaka ndaenda ikoko ndikati ah regai nditsanyezve mutsanyiro uya uya ndobva ndatsanya three days and three nights i remember the third day was on a sunday ndakatoenda ndikanoparidza ndapedza kuparidza ndobva ndachidzokera because kwandaigara nekwaive neregion yandaitungamira it was a different place kwakudzanga dzakasiyana nzvimbo idzodzo saka ndakaparidza kubva ndapedza kubva ndaenda Ndadzokera kumba. Ndadzokera kumba ndakaburuka pa, pamusika pabus rank kuti ndichifamba ndiende kumba. Ndo pandakasangana nabrother vaisopinda vanopinda kuchechi kwangu asi brother awa musi iwoyo wakanga wasina kupinda chechi kwandaipindira kuregion vakanga vaenda vanoparidza kumwe Saka ndiri kukwazisana nawo brother ndiro zuva randiri kuti ndo last day rangu rekutsanya nekunamatira marriage yangu saka brother awa ndakati ndichiwakwazisa ndichivati makadini iwo achiti a ah, ndiripo makadini Haa nhasi mapindira kupi church saizvozvo asi Mwari akabva ataura pandakatambanudza ruoko rwangu ndichivakwazisa Mwari akabva ataura e, e, e, with a voice a clear voice Mwari akati this is your husband ndikati a ah, saka iye haana kunzwa here zvandiri kunzwa voice rataura here ndakatobva ipapo ndichikurumidza nekuti ndanda kutonyara kuti he pamwe anzwa zvandaita sei zvandataura because it was so clear the voice came so clear ndobva ndafamba ndichienda Saka ndakatanga kuzvibvunza kuti ah saka voice ranyatsotaura kwandiri kuti this is your husband. I was not asleep. Ndandisina kurara. Ndandakasvinura. Asi chokwadi Mwari ndiMwari ende haasi murevi wenhema. Iroro gore iroro brother iwawa wakatouya wakandi approacha ndiye murume andiinayo nhasi saka vadikani kana uchinzwa kutaura kwamwari unogona kunzwa kuti mwari zvechokwadi ataura inini mwari akabvira kare achitaura kwandiri Kubva pandakatendeuka akataura nhanho dzakawanda kwandiri pamwe pachona ndichinzwa a clear voice pamwe ndichinzwa a still voice eh vamutoko vandiinawo nhasi uno ndakanzwa voice vasati vatombondiaproach ndo maroorerwa ndakaita that was the last day of my third fasting kubva kufasta kwandakaita ndakafasta three times the third one ndopandakapiwa anza saka kuna vaya vanonamata vachiita zvekunyenyura nyenyura ndinokukurudzira hama yangu kuti kana uine chinhu chauri kunamatira imbosiya zvimwe zvese unamatire one ichocho mwari achipindure saka ndozvakaitika saka kune ndinoda kukurudzira vose vasina kuroorwa kana kuti vari kutsvaka kuroorwa kana kuti vari kutsvaka kuroora imbonyatsonamata nekuda kweupenyu hwako nekuda kwemarriage kwe yako hatirambi kune vamwe vakanzi havaroorwi kune vamwe vakanzi havaroori asi kuda kwamwari here kuti usaroorwa ndochikuru ichocho nekuti kana mwari kuri kuda kwake anokupa kukunda kwacho anokukundisa saka muri kuona nyaya ndiri kutaura iyi It's a spiritual warfare. Hondo dzemweya dzatinorwa nadzo. Saka kutaura kuti baba mukuru zvavaitaura zviya kuti vana wako wauri kugarira ava. Hapana anoroora kana kuroorwa vane zvavaiziva. Nekuti sei ndakazonzwa masoko aya. Akandiseka achitaura kwandiri kuti haufe wakawanikwa. Akanga achibvepi? Wakanga wazviziva sei kuti hapana anofanira kuroora kana kuroorwa? Kuroora kana kuroorwa kwedu it's a miracle and ndinoda kukuudzai kuti chokwadi chokwadi saini yachona itoripo yekuti hapana aifanira kuroora kana kuroorwa hanzvadzi yangu inotevedzana neni kusvikira iye zvino haana kuroora haana mudzimai zvinorwadza saka vadikani kana ndichitaura nyaya iyi ndiri kutaura ndichida kubatsira vose vane matambudziko akafanana neangu zvichida uri nherera zvichida uri chirikadzi ine vana vari kutambudzika hazvingoitiki zvega kune hondo dzemweya dzauri kufanira kurwa kuti upenyu hwako huite zvakanaka ndinoda kunamata newe nherera ndinoda kunamata newe manherano Mwari chete ndiye anogona kukupukunyutsa kune hondo dzawakatarisana nadzo. Ndine zvakawanda zvandakapinda mazviri. Saka Mwari ndiMwari ane urongwa neupenyu hwedu. Chinongodikanwa kumuteerera vazhinji vanoshamisika kuti zvakambonyatsoitika sei seiko kupana zvatii chakanyatsoitika hawanzwisisi upenyu hwangu nekuti ndandiri munhu ari very close kuna mwari vanhu pavanofunga kuti haye zvino aparara manje upenyu hwake hapasisina ini nde nditori ne nefuture yangu yande ndichiziva kuti mwari akanditi zvakati zvakati saka ndozvakaitika ndikabva ndadi ndatosiyana naye mukomana uya uya ndakatonomudza ndikati no ndakatoenda ndikaenda ndikanomupa zvinhu zvake zvese zvandakandanazvo ndikanomudzosera mwari akanaka saka vadikani ndiri kungotaurira vazhinji kuti mungware nekunamata kuna mwari kungwara kuzhinji kumwe kunotonetsa chinodikanwa kuwe namwari nekuti Mwari haakutenderi kuti upinde mumadhaka. Saka ndinoda kunamata nemi manheru ano, nherera iri pano. Une zvakawanda zvawakatarisana nazvo. Une mweya yetsvina yakatambudza mai wako kana kuti yakauraya mai wako yakauraya baba wako iri kutevera upenyu hwako ndoda unamata newe kuti ugamuchire jesu saishe nemuponesi wako uchitange kufamba namwari uite seshumba kutsvaga mwari Umutsvake usiku nemasikati uone Mwari zvaanoita neupenyu hwako. Ndoda kunamata newe. Ita Ishe Jesu, ndinouya kwamuri. Ndanzwa soko renyu kuti munondida. Ishe Joso, pindai mumoyo mangu. Munyore zita rangu mubhuku rehupenyu kubva pazuva ranhasi. Mushandure hupenyu hwangu. Mbiri ngaive kwamuri Baba. Ndanamata nekutenda. Muzita raJeso Kristu. Satan nemadhimoni ako ndinokuramba kubva pazuva ranhasi. Baba mundipe nyasha ndikwanise kufamba nemi mukururama.